Gutt, da géife mer ufänken. Ech begréissen Iech häerzlech op der alljäerlecher Pressekonferenz vum SEW-OGBL, vum Landesverband a mëttlerweil och der Amilux. A mir soen Iech Merci fir den Interessi, deen Dir fir d'Schoul an d'Schoulpolitik weist. Stellen Iech fir d'éischt d'Leit hei um Dësch vir. Nun hunn ech zu menger rietser Säit d'Vera Dockendorf, hatt ass Spriecherin fir den Departement Secondaire, de Chris Naturkin ass President vun der Amilux, de Frédéric Krier ass Zentralsekretär beim OGBL an de Gilles Bestgen, bäigeuerdneten Zentralsekretär beim OGBL. Zu menger Lénker ass d'Madame Isabelle Bichler, si ass Presidentin vum Departement chargée de cours vum Landesverband. An dann nach de Marvin Caldarella, Spriecher vum Fondamental. Lo vir kuerz virun den Nationalwalen ass fir eng Gewerkschaft natierlech un der Zäit, fir de Bilan ze zéie vun zéng Joer liberaler Bildungspolitik. D'Erausfuerderunge ware fir déi zwou lescht Legislaturperioden natierlech grouss. Do war fir d'alleréischt d'Bildungsongerechtegkeet, déi enk gebonnen ass un déi un déi komplex Sproochesituatioun hei am Land, souwéi un d'Logementskris an d'Ausenanergoe vun der sozialer Schéier. Dobäi kënn eng Penurie vun den Enseignanten, déi kloer och eng Konsequenz vun neoliberaler Politik ass, eng falsch verstanen Inklusioun, an déi scheinbar unabdingbar Digitaliséierung ab dem klengsten Alter, déi als Wonnerléisung zu all Problem hierhale muss, woubäi dës kënschtlech eropbeschwueren Urgence vun Digitaliséierung schonn an de Grondschoulen wëssenschaftlech ëmstridden ass an et a Länner wéi Schweden längst zu engem Ëmdenke kënnt. D'UNESCO huet och kierzlech e kritesche Bericht erausginn, deen d'Gëlle Kallef vun der Digitaliséierung an der Schoul entmystifizéiert. D'Madamm Dockendorf wäert spéider méi op dee Punkten do, op deen dote Punkt agoen. Ech selwer géif gären an dëser Pressekonferenz de politesche Stil vum Här Meisch thematiséieren. Et kann een dem Minister Meisch net virwerfen, näischt gemaach ze hunn. Wat mir als SEW allerdings denoncéieren, dat ass den Aktionismus, mat där ëmmer erëm nei Mesuren ugekënnegt ginn, déi net mat den Acteuren um Terrain ofgeschwat sinn. Andeems Decisioune getraff ginn, ouni op d'Leit vum Terrain ze lauschteren, verzicht de Minister Meisch op déi Expertis vun de Leit an de Schoulen an doduerch gi méiglech alternativ Léisunge guer net beduecht. Dat ass immens schued an et ass virun allem och keen Zeeche vu Respekt vis-à-vis vun deenen Enseignanten, déi Dag fir Dag virun de Schüler stinn. Déi uneneegereihte Mesuren a Reforme sinn iwwregens dem Minister Meisch sengen eegenen Aussoen an eegewëlleger Interpretatioun vu méi oder manner pertinente Rapporten no och ëmmer e grousse Succès, dat ass eent vun senge Liblingswierder, wat och schonn an der Press kritesch hannerfrot gouf. De Minister legitiméiert seng Bildungspolitik duerch e pseudowëssenschaftlecht Virgoen, well d'Zuelen an d'Realitéit um Terrain, déi schwätzen eng ganz aner Sprooch. Ech brauch do nëmmen un de leschte Bildungsbericht vun 21 ze erënneren. An domat wier mir och scho bei deem éischten Thema, anhand vun deem ech gären dem Minister Meisch säi politesche Stil illustréiere wéilt, an zwar ass dat d'Bildungsongerechtegkeeten. De Bildungsbericht beleet kloer, datt d'Scheier weider ausernee geet, d'Aarmut an déi sozial Ongerechtegkeet wuessen an d'Schoul als Spigelbild vun der Gesellschaft kann deem Trend trotz groussen Efforten net genuch entgéintwierken. De lusophone Schüler mat niddregem sozio-ekonomesche Status ass dee grousse Verléierer. Dem Minister Meisch seng Äntwert heirobber ass e Genre Outsourcing. Statt déi ëffentlech Schoul an domat hir Enseignanten a Schüler geziilt a konsequent ze stäerken, baut heen den System vun den ëffentlechen Europaschoule staark aus. Wéi den ONQS schreift, gi mir domadder een Deel vun der sozialer Verantwortung un e parallellen Schoulsystem of. Bei den ëffentlechen Europaschoulen handelt et sech ëm ee Schoulsystem, deen ursprünglech fir d'Kanner vun Diplomaten an héijen EU-Fonctionnairen a fir een akademesche Wee konzipéiert gouf. Et ass deemno keng spezifesch op déi lëtzebuergesch Situatioun a Problemer adaptéiert Schoulform. Am Juli gouf dunn de Rapport zu den Europaschoule virgestallt an de Minister Meisch huet natierlech direkt dovunner profitéiert, fir de Modell Europaschoulen als Succès an Äntwert op d'Bildungsongerechtegkeet duerzestellen, wat d'Resultater vun der Studie awer guer net hierginn. Dat erkläert den Zil Zil war et, déi Risikoschüler opzefänken an ze stäerken, hinne besser Bildungschancen ze bidden. Dat gouf ganz kloer verfeelt, well de sozio-ekonomesche Status vun de Schüler an den Europaschoulen ass méi héich. Datt de sozio-ekonomesche Status d'schoulescht Gelénge vun de Schüler staark beaflosst, brauch ech hei net méi weider ze erklären, Där fannt allegueren Zuelen dozou och am Bildungsbericht. De Lycée de Lusophones Schüler mat niddregem sozio-ekonomesche Status ass ënnerrepresentéiert an den Europaschoulen. Grad dee Schwächsten aus dem System gëtt also kaum oreecht, kritt net méi Bildungschancë gebueden a lant nach ëmmer meeschtendeels an engem Enseignement général, an engem katastrophale Cycle inférieur, vun deem d'Madame Dockendorf Iech herno nach schwätze wäert. Zu dësem Ament reduzéieren d'Europaschoulle keng Bildungsongerechtegkeet. Dat ass de Constat, deen een aus de Resultater vun der Studie an dem Rapport vun ëmmerhin 162 Säiten zéie muss. Et gëtt och net engem seriöe wëssenschaftlechen Usproch gerecht, den Ënnerscheed vun den Europa an de Regelschoulen op déi reng Alphabetiséierungssprooch oder Éischtsprooch ze reduzéieren. Aner fundamental Ënnerscheeder gi ganz einfach ausgeklammert. Dat wär zum Beispill d'Schoulkultur, de Ganzdagsschoulmodell, déi ënnerschiddlech Gewiichtung vun de Sproochen, d'Evaluatioun, de Fait, dass Primär a Secondaire zesummen op engem Site sinn an esou weider D'Auteure vum Rapport selwer weisen och op methodesch Limitatiounen hin. Mee wann een als Politiker nëmmen drop erpicht ass, de predefinéierte Succès vun de Mesuren duerzestellen, vergësst een esou Detailer nawell ganz gären. Eng weider Mesure, déi de Minister Meisch gären an d'Vitrinn setzt, ass de Pilotprojet Alphabetiséierung op Franséisch. Dëse Projet gëtt mediewierksam opgezunn an als Léisung fir méi Bildungsgerechtegkeet presentéiert. D'Strategie ass dobäi ëmmer déi selwecht, de Succès deen ass predefinéiert an d'Virgoe gëtt trotzdeem als evidenzbaséiert verkaf. Op der Pressekonferenz am Juli zum Pilotprojet Alphabetiséierung op Franséisch gouf dëse schonn direkt als ganz positiv duergestallt, no engem Joer. Quitt datt zougi gouf, datt Date feelen an alles op Perceptioune baséiert, do si mer natierlech wäit ewech vun engem evidenzbaséierte Virgoen. Et misst een an eisen Dan Kohort vum Pilotprojet déi véier Zykele vum Fondamental duerchlafe loosse fir verlässlech Zuelen ze hunn, ob d'Alphabetiséierung op Franséisch méi Bildungschancë bitt. Dat gëtt awer net gemaach. Et pour bonne cause. Well den eigentleche Problem dee mir hunn, dat ass deen ugepeilten Erstsprachniveau vun deenen zwou Sproochen, an dee gouf iwwerhaapt net ugaangen. Mir hu just d'Alphabetiséierungssprooch geännert a ginn nach ëmmer dovunner aus, dass d'Schüler dee selwechten Niveau am Däitschen wéi am Franséischen erreeche wéi bis elo. Also alles wie gehabt. Fir reell géint d'Bildungsongerechtegkeet unzegoen, musse mir de Sproochenunterricht op de Leescht huelen an iwwer eng Gewiichtung vun de Sproochen nodenken. Dofir brauch et natierlech méi grousse politesche Courage wéi fir ëmmer weider parallel Systemer opzebauen. De Ministère geet dovun aus, datt een no dräi Joer Alphabetiséierung op Franséisch schonn e Bilan zéie kann, ob den System doduerch méi bildungsgerecht gëtt. Mee wat wësse mir no dräi Joer, wann déi éischt Kanner aus dem Pilotprojet am Cycle 3 ukommen? Da wësse mir, datt eis Leit, datt déi kompetent sinn an datt se effektiv et och fäerdeg bréngen, Kanner op Franséisch ze alphabetiséieren. Natierlech wäerten déi dat och gutt hikréien, mee wéi wëlle mir no dräi Joer scho wëssen, datt mir doduerch méi Bildungschancë geschafen hunn, datt am Cycle 4 d'Orientéierung aneschters wäert lafe wéi bis elo? Dat ass schier onméiglech. Als SEW fuerdere mir en evidenzbaséierte wëssenschaftleche Bléck vun engem neutralen Expertegrupp op de Pilotprojet franséisch Alphabetiséierung. De LUCET, dee krut schonn den Optrag zu enger Studie. Dat déi war och iwwregens dobäi bei der Studie zu den Europaschoulen. Mee da mussen d'Resultater dës Kéier awer och richteg interpretéiert an duergestallt ginn, aneschters wéi dat elo bei deem Rapport zu den Europaschoule war. Mir sollten och esou éierlech sinn an de Projet an der Gesamtheet vum Prozess, also bis zur Orientéierung am Cycle 4, analyséieren. Mir brauchen iwwerdeems e gesellschaftlechen Debat, ob mir déi Zersplitterung vun der Bildungslandschaft wëllen, déi am Moment stattfënnt, an ob se en adequate Moyen fir méi Bildungsgerechtegkeet ass. Als SEW hu mir ganz staark Zweifel dorunner, well et sech erwisen huet, dass e staark stratifizéierte Schoulsystem zemools sozial staarke Familljen entgéint kënnt, wat den Rapport zu den Europaschoulen in fine jo och illustréiert. Mir verlaangen als SEW iwwerdeems de politesche Courage, de Sproochenunterrecht vun C1 bis Première komplett ze iwwerdenken. Ech hätt allerdéngs och eng ganz gutt Nouvelle, Mir hunn hei zu Lëtzebuerg scho kloer Pisten a fundéiert Analyse fir eise Schoulsystem méi gerecht ze maachen. Ech verweisen hei op d'Rapporten vum ONQS zur Bildungsongerechtegkeet an deen zur l'entrée à l'école, déi Léisungsweeër tracéieren, wéi zum Beispill dat konsequent Detektéieren a Fërdere vun Risikofamilljen, d'Virleeferfäegkeeten am C1 konsequent fërderen an esou weider Dës Piste mussen onbedéngt a Betruecht gezu ginn. Ee weidert Thema, bei deem de Ministère ganz eegewëlleg d'Verständnis vun evidenzbaséiertem Virgoen huet, dat ass d'Inklusioun. De Ministère huet an engem eegene Rapport d'Inklusioun als Succès duergestallt, alt nees eng Kéier, wat nees eng falsch Interpretatioun vu Fakten ass. Sou gouf behaapt, datt d'Inklusioun doduerch e Succès ass, well manner wéi ee Prozent vun de Schüler aktuell a Kompetenzzentre betreit ginn. Dës Ausso, déi berout op zwou falsche Prämissen. Éischtens géif dat heeschen, datt all Kand, dat eng Plaz an engem Kompetenzzenter brauch, dës och krut. an zweetens, dass all Kand, dat net an engem Kompetenzzenter betreit gëtt, gutt inkludéiert ass. An dat stëmmt ganz einfach net. Et gi Schüler, déi op eng Plaz an engem Kompetenzzenter waarden, an an dem Rapport vum Ministère feelt eng qualitativ Bewäertung vun der Inklusioun. Den OEJQS, dat ass dann dee fréieren ONQS, dee gräift e puer Méint no eiser Analys an sengem éischten Deel zum Rapport zur Inklusioun och der op och Onzougänglechkeeten op. Den OEJQS schreift zum Beispill, datt Date feelen an et ouni eng Datebasis onméiglech ass, déi fir festzestellen, wat déi tatsächlech Besoine sinn a wat d'Ressourcë sinn, déi um Terrain gebraucht ginn. Dës illustréiert alt nees, wéi wéineg dem Minister Meisch seng Bildungspolitik trotz konträrer Ausso sengersäits, op Fakte baséiert? Firwat gouf zum Beispill net op d'Resultat an d'Conclusioune vum OEJQS zur Inclusioun gewaart, ier mam Omnibus-Gesetz nei legiferéiert gouf? Mir fuerderen, datt dem OEJQS seng Analysen a Conclusiounen a politesch Decisioune berücksichtegt a mat abezu ginn. Ansonsten ass den OEJQS e Gremium, dat kloer säin Zil verfeelt. Mir brauchen Psychologen, Psychomotoriker, Logopeden a sou weider an der Schoul. Falls mir d'Inklusioun eescht huelen, musse mir eis um Terrain déi néideg Moyens ginn. Grousse prozeduralen Opwand a super gefouert Dossieren hunn nach ni engem Kand eppes bruecht. No engem vernichtenden Avis vum Staatsrot zum Tâchegesetz verlaange mir och, dass d'APGA nees mat agebonne gëtt beim Iwwerschaffe vum Projet de loi 8163. Ee leschte Sujet, op deen ech agoe wéilt, ass d'Penurie vun den Enseignanten. Hei huet de Ministère de Quereinsteiger op illimitéiert Zäit agefouert. Vun enger Noutléisung kann also keng Rieds méi sinn. Allerdéngs ass Lëtzebuerg keng Insel an Däitschland huet en änleche Problem. Do schwätze Schoulforscher mëttlerweil vun engem unterlaufen etablierter Standards, wat en Impakt huet op de gesamte Schoulsystem. Mir fuerden als SEW weiderhin eng zäitlech Limitéierung vum Quereinsteigerprogramm an eng Stärkung vun der Enseignantsausbildung. Wa mir iwwerdeems den Enseignanten an der Schoul nees d'Méiglechkeet ginn, hir Missioun ze erfëllen an hirem Kärjob, dem Ënnerriichten nozegoen, stäerke mir net nëmmen eis ëffentlech Schoul, mee mir motivéieren an engems potenziell zukünfteg Enseignanten, dëse Beruff ze ergräifen. Ausserdeem fuerdere mir als SEW zesumme mam Landesverband, datt d'Chargés de cours, déi zënter Joren eng gutt Aarbecht an de Schoule leeschten, d'Méiglechkeet kréien, eng Formation en cours d'emploi ze maachen, de sougenannten TREC zwee. An dann giff ech d'Wuert weiderginn un d'Madame Dockendorf.
Ech ginn dann op verschidde Sujeten an, wou d'Madamm Dami virdru schonn kuerz ugerass hunn. D'Digitaliséierung ass natierlech vum Minister Meisch massiv gepusht ginn a mëttlerweil hutt Dir an all Klass quasi vum Secondaire hutt Dir lauter iPads ze fannen. Opfälleg dobäi ass awer, datt ee kohärent Konzept zur Digitaliséierung feelt. Am Moment ass et oft esou, dat a Plaz vun Heft, Buch oder Aarbechtsblat gëtt dann eben um iPad geschriwwen, mam Apple Pencil, oder de Cours gëtt getippt an dann duerch Apps wéi Notability gëtt en digitaalt Heft gestallt. Do ass den iPad huet einfach eng reng Ersatzfunktioun vun Heft, also vu klassesche Pabeiersaache wéi Heft oder vum Buch, mam Nodeel allerdéngs, dat eben d'iPad en Akku brauch, den Apple Pencil een Akku brauch, de Clavier een Akku brauch an de Pabeier natierlech net. Dat heescht, Dir wäert laachen, mee mir schaffe mat Jugendlechen zesummen. Dir hutt an all Klass ee bis fënnef Schüler sëtzen, déi vergiessen, reegelméisseg den iPad opzelueden. Dat heescht, Dir schafft, Dir wëllt e Cours halen, mee Är Schüler kënnen, doduerch datt se keen Akku hunn, de Cours guer net suivéieren. Dat heescht, an deene Fäll schaffe mer effektiv besser mat Pabeier. Dann net ze vergiessen, ech ginn als éischt mol op d'Nodeeler vun deem ganze Konzept an, dat den iPad mat Internetconnectioun natierlech och e risen Oflenkungspotenzial ass. Jo, mir kënnen als Enseignant op eisem iPad kucken, wat d'Schüler op hirem maachen, wann d'Schüler am Schoulwifi ageloggt sinn. Oft maache se dann awer kleng Tricken a maache sech e mobilen Hotspot an der Posch mat hirem Handy an da kënne si eigentlech maachen, wat se wëllen dee Moment. Dat heescht, dat ass eeben deen Nodeel, dee mer dee Moment hunn. Och wann se am Schoulwifi sinn, muss een dann d'Teams-Messagen nach kucken. Dat ass jo eng App, déi mer an der Schoul benotzen. All Schüler huet en Account, déi kënnen hin an hier geschéckt ginn. Dowéinst wollt ech nach an dësem Kontext aus enger Studie vun engem dänesche Bildungsfuerscher, deen den Impakt vun digitale Medien am Cours analyséiert, agoen a kuerz eppes zitéieren, Online Lernen hängt von der Fähigkeit der Schüler zur Selbstregulierung ab und kann für leistungsschwache und jüngere Lernende ein erhöhtes Risiko der Ablenkung bedeuten. Dann wëlle mer och nach un de wëssenschaftleche Konsens erënneren, deen eng ze héich Bildschiermzäit op déi mental Gesondheet vun de Schüler huet. Dat heescht, deen aktuellen onreflektéierten Asaz vum iPad an de Schoulen gëtt eigentlech den Ufuerderungen, déi Schüler dee Moment hunn, d'mental Gesondheet, gëtt dat net Recht. Mir fuerderen dowéinst eng konkret Strategie, wéi an a wéi engem Ausmooss digital Medien am Unterrecht genotzt solle ginn. Zum Schluss wëlle mer natierlech betounen, Jo, eis Schüler musse léieren, wéi se sech an der digitaler Welt zurechtfannen. An dësem Sënn ass och e garantéierten Internetaccès duerch Medie wéi iPad, mee et muss jo net onbedéngt en iPad sinn, et kéinten och aner Saache sinn, dat hat mer scho e puermol thematiséiert, ass deen garantéierten Internetzougang op alle Fall sënnvoll an eng Beräicherung vum Cours. Mee mir wëllen och betounen, dat d'Wëssen näischt Relatives ass an dat dat Wëssen, déi d'Schüler aus fräi zougänglechen Online-Quellen hunn, dat si do oft nach net d'Fäegkeeten hunn, fir ze tranchéieren, wat da lo richteg ass oder wat net richteg ass. An dowéinst wëlle mer och weiderhi soen, dat den Asaz vu Schoulbicher an de Rôle vum Enseignant als Wëssensvermëttler wichteg ass. Et duerf ee bei der Digitaliséierung och net vergiessen, dat Bildung op enger perséinlecher Ebene stattfënnt, duerch Austausch a mënschlech Interaktioun. An bei engem digitale Medium fält déi ebe komplett ewech. Am Pressedossier, deen elo zum Schluss kënnt, sinn och aus dem UNESCO-Rapport och nach Constatë wéi zum Beispill, et feelen eigentlech wëssenschaftlech Studien, déi pertinent sinn zum Virdeel vum digitale Medien am Cours. An vill vun de Studien, déi an Optrag goufen, déi sinn ebe vu Besëtzer vu grousse Firme selwer, vun IT-Firmen an Opdrag ginn, an déi natierlech soen, dat ass e mega Succès a kaaft en iPad an esou weider. Den zweete Punkt, wat wierklech. soe mer, ganz impressionant bal schonn ass, wéi vill Outsourcing ënnert der Ära Meisch bedriwwe ginn ass. Also d'Madamm Damé huet jo schonn op de feelenden Dialog an d'Berodungsresistenz vum Minister higewisen an och op déi eegewëlleg Ausleeung vu wëssenschaftleche Studien. Den Här Meisch huet a senger Amtszäit ganz kloer bewis, datt hie kee grousse Pedagog ass an och keen Interessi huet, fir pedagogesch Léisunge selwer mat sengem Ministère ze concipéieren. gouf virun allem massiv mat Suen op Problemer geschmass, wéi zum Beispill d'Digitaliséierung oder wéi am Ufank nach massiv privat Programmer, déi dann eben a verschidde Schoule geholl gi sinn. Ech wëll drun erënneren, datt am Lucius an am Athenée, déi mam IB funktionéieren, ëmmer nach Sue bezuelt gi fir dat Examen extern verbessert ginn, an dat een däerf, scho mat deene Schoulprogrammer schaffen. An dann ass ënnert dem Stéchwuert Schoulautonomie och massiv Verantwortung un déi eenzel Lycéeë weider delegéiert ginn. Do kann een zum Beispill un ee Beispill erënnere mat Covid, d'Schoulen hate jo am Ufank de Choix, ob se de Mask obligatoresch géinge maachen oder net. Vläicht, Stéchwuert Covid, och nach déi eegewëlleg Interpretatioun, Stécht ee sech net un an de Schoule vum Här Meisch, dat weist jo scho mol seng Kompetenz fir mat wëssenschaftlechen Daten ëmzegoen. An dann hat mer eben och nach de massiven Outsourcing u Responsabilitéit vu privat oder extern Bildungsacteuren. Weider Beispiller dofir sinn déi vill nei Sektiounen, déi queesch uechter d'Land an d'Liewe geruff goufen, an déi vill parallel Schoulsystemer, vun den Europaschoulen bis zu Systemer mat IB oder A-Levels, déi ënnert dem Här Meisch massiv gepusht an gefördert goufen. Een anert Beispill fir den Outsourcing vum Här Meisch ass och d'Schoulflicht. Amplaz vun ëffentleche Strukture solle Schoulofbriecher jo zukünfteg vu privaten Träger wéi Arcus a Co. Betreit ginn. Dobäi eraus komm ass en extrem stratifizéierte Bildungssystem. Wann Dir Äert Kand aktuell wëllt scolariséieren, dann hutt Dir de Choix, et entweeder am traditionelle System op Däitsch oder op Franséisch alphabetiséieren ze loossen. Dir kënnt et op eng Europaschoul schécken, op eng francophone, eng anglophone an eng germanophone Sektioun, an Dir kënnt et, déi sechst Méiglechkeet, An d'Primary School vum Michel Lucius schécken, déi ënnert dem brittesche System leeft, 6 verschidde Weeër ab der Grondschoul. Dee Moment, wou d'Kanner dann an de Secondaire kommen, kommen nach weider verschidde Mesuren dobäi. Dir kënnt zum Beispill dann d'Optioune wéi den IB, déi am Athenée oder am Escher Jongelycée oder am LTC ugebuede ginn, erëm e parallele Schoulsystem ab Septième dee Moment, oder Dir hutt dann eben nach nach déi traditionell Opspleckung a Préparatoire, Général, Classique. Ab Quatrième kënnt d'Beruffsausbildung mat de ville verschiddene Filièren an déi vill verschidde Sektione queesch duerch dat Régime. Et ass e risegt Bildungslabyrinth an et ass erwise wëssenschaftlech, dat esou ee stratifizéierte, gespléckte Schoulsystem ganz schwiereg ass fir Familljen, déi e sozio-ekonomesch niddrege Status hunn. An dat weist och d'Studie vun den Europaschoulen. Haaptsächlech gutt situéiert Eltere fanne sech an dësem Bildungssystem zurecht a kënnen aschätzen, wat dee beschte Bildungssystem fir hir Kanner ass. Hinzuzefügen ass och nach, dat de Minister Meisch d'Enseignantspenurie am Secondaire virun allem duerch d'Astelle vu Employéen oder sougenannten Experts externes versicht huet ze léisen. Déi ginn national rekrutéiert, awer massiv international. Dat heescht, mir hunn Elo mam Här Meisch vill méi Employéen wéi virun senger Amtszäit. Mir fuerderen dowéinst och, also mir wieren eis géint déi Klassegesellschaft, mir wieren eis och dogéint de Fait, dass Employéen jo eigentlech méi vulnerabel si wéi Fonctionnairen a vill méi licht ze guidéiere sinn, sech vläicht manner trauen, Kritik ze äusseren. Mir wieren eis géint dëse System. Mir fuerdere besser Aarbechtskonditiounen fir Employéen, notamment e bessere Kënnegungsschutz a méi Fonctionnairsplazen. Als zweetleschte Punkt wollt ech op de Cycle inférieur agoen. Mir soen scho säit Joren, d'Reform vum Cycle inférieur ass katastrophal. Lax an ontransparent Promotiounskritären a sämtleche Fächer suerge bei vill Schüler am General fir riseg Bildungslücken a verspären hinnen op Cinquième de Wee fir op vill Sektiounen. Als Beispill, Dir kënnt vu Septième bis Cinquième mat enger 10 an der Joresmoyenne an der Mathé duerchkommen. Ouni en No-Examen, ouni iergend eng Mesure, déi Iech seriö unhält, fir un dëse Bildungsdefiziter ze schaffen. Duerch absurd Admissiounskritären hutt Dir dann op Quatrième den Accès fir eng Commerce-Sektioun, wou, o Wunder, Zuelen a Mathé eng riseg Roll spillen. Vill Schüler si komplett iwwerfuerdert a si scheiteren un dësen Hürden, déi duerch dës katastrophal Reform wierklech opgebaut goufe fir se. Dëst ass just ee vu ville Beispillen, mat deene mir Enseignant Joers vu Joers konfrotéiert sinn. An et deet eis schrecklech leed fir all déi Schüler, deene mir de Choix fir hir Sektiounen, déi se wëlle maachen, oder spéider Beruffswënsch duerch dës Reform verbauen. Mee den Här Meisch ass blann fir Reformen ze rektifizieren, déi sech mol net a sengen Aen als Risesuccès duerstelle loossen. Iwwert déi gëtt dann eigentlech net geschwat. An hirer Äntwert op eis Wahlpréifsteng huet DP sech fir méi transparent Bewäertungskritären am Cycle inférieur ausgeschwat, d'Reform awer net grondsätzlech a Fro gestallt. Mir fuerderen, nieft méi transparente Bewäertungskritären, en nationaalt Konzept zu den erreechende Kompetenze fir Cours avancés a Cours de base, dat betrëfft d'Haaptfächer, wou ee dann jee no Leeschtung an verschidde Coursen agedeelt gëtt. Mir fuerderen eng extern Differenzéierung, verschidde Lycéeë maachen déi ënnerschiddlech Leeschtungen an also d'Cours de base a Cours avancé ginn zesummen enseignéiert. Do gi mer net deene schwaache Schüler gerecht, déi mer misste fuerderen, well mir Klasse mat 24 Schüler do hunn. Wéi solle mer do engem gerecht ginn, dee wierklech Bildungsdefiziter huet? Wéi solle mer dorunner schaffen, wa mer esou vill Niveauen hunn? Dowéinst fuerdere mer national eng extern Differenzéierung. A mir fuerderen och d'Obligatioun, fir u Bildungsdefiziter ze schaffen, éiert ee weiderkënnt, well aktuell kommt ee, wéi gesot, an Haaptfächer wéi Mathé oder och Sproochen, Mat Notte wéi 10 all Joers kommt der riicht weider. An dat si keng Eenzelfäll, mir hunn an all Klass esou Fäll. De leschte Punkt, deen ech wollt uschwätzen, ass d'Beruffsausbildung. Si ass och leider ënnert dem Här Meisch d'Stéifkand vun der Bildungspolitik bliw. Säit Jore gëtt ee flagrante Personalmangel am Handwierk konstatéiert, mee ausser puer Hochglanzposteren a Websitte fir d'Handwierk ass kaum eppes geschitt. Eng Opwäertung vum Handwierk ass an eisen Aen dréngend noutwenneg. Mir musse fort vum Bild, dat ee just en Handwierk léiert, well ee soss näischt aneschters hikritt hutt. Dofir ass d'Handwierk vill ze wichteg a vill ze komplex. Mir mussen och ophalen, akademesch Parcourse besser ze bewäerten a gesellschaftlech besser ze validéiere wéi praktesch Parcoursen. Dofir fuerdere mir nieft enger Verlängerung vum Cycle inférieur am ESG ëm ee Joer eng Opwäertung vun der Beruffsausbildung. Fir eis bestéit déi konkret doranner, dat den DAP Première professionnelle soll heeschen an Accès op de Meeschterbréif soll ginn. Accès op de Meeschterbréif, mir wëllen d'Leit elo net dat den Accès op d'Uni oder dat d'Leit sollen am Handwierk bleiwen. D'Handwierk soll eng valabel Alternativ ginn, déi genau esou vill wäert ass wéi en akademesche Parcours. An an deem Sënn fuerdere mer och, dat de Meeschterbréif op den Niveau 6 vum nationale Qualifikatiounsrame gehuewe gëtt. Bei weidere Froen zum Thema wäert Iech de Christian Turk, de President vun der Amelox, gären äntwerten. Mir wëllen och betounen, mir hunn eis als SEW ëmmer scho fir d'Beruffsausbildung agesat, mee mir hunn d'Aarbecht nach eng Kéier mat der Zesummenaarbecht mat der Amelux eben och an deene leschte Jore méi intensiv gestalt. An da soen ech Iech Merci fir d'Nolauschteren an ech ginn D'Schlusswuert nach un d'Madamm Damé.
Jo, zum Schluss wéilt ech neiker soen, dass, esou wéi d'Press et selwer dacks geschriwwen huet, de Minister Meisch ganz vill Décisiounen am Alleingang geholl huet, ouni op den Terrain ze lauschteren. Domat huet hien net nëmmen d'Chance verpasst, fir déi eigentlech Experten, nämlech d'Enseignanten an de Schoule mat an d'Boot ze huelen, mee en huet och fir ganz vill Onmutt gesuergt. Den Enseignant ass net einfach en Exécutant, mee et ass e reflexive Praktiker. An dofir mussen eis Enseignanten, an ech widderhuele mech heimat, och genau verstoen, wat d'Finalitéit vun enger neier Mesure ass, wéi de Succès dovunner wäert festgemaach ginn a wat fir eng pädagogesch Iwwerleeungen dohannert stinn. An deene leschte Joren hu mir ëmmer nees Verspriechungen an Ukënnegunge gehéiert, déi eng Verbesserung vum Bildungssystem versprach hunn. Mee leider musse mir feststellen, dass d'Realitéit nach nach wie vor wäit vun eise Virstellungen ewech ass. An dobäi soll d'Bildung vun eise Kanner a Jugendlechen héchst Prioritéit hunn. Mir erwaarden eis vun engem nächste Bildungsminister oder enger nächster Bildungsministerin, dass nees en éierlechen Dialog mat de Leit vum Terrain stattfënnt an hir Suergen eescht geholl ginn. Reforme solle seriö ugaange ginn, andeems och op déi kritesch Stëmme gelauschtert gëtt an d'Gewerkschaften vun Ufank un mat agebonne ginn. Et soll am Virfeld genau definéiert ginn, wat se brénge sollen a wéi dat dann dono soll evaluéiert ginn. Wann se dann och tatsächlech evaluéiert ginn, soll dëst transparent a virun allem richteg kommunizéiert ginn. Well eréischt wann d'Gesamtkonzept fir jiddwereen ersiichtlech ass, sinn d'Prämisse fir de Versteesdemech um Terrain an domat och d'Ëmsetzbarkeet ginn. Wann d'Enseignanten, déi d'Reforme sollen duerchzéien, vun hirer Wichtegkeet a Machbarkeet iwwerzeegt sinn, kënnen si se hire Schüler och mat guddem Wëssen a Gewëssen zoumudden.